Iawn, croeso i'r pedwerydd fideo yn y uh, cyfres yma ar LMC. So yn y fideo diwethaf, wnaethon ni edrych ar sut i adio a ffynnu yn LMC. A nawr, yn y fideo yma, mae rhaid ni edrych ar sut ni'n mynd i ail adrodd o fewn iaith raglenni um, iaith cydosod, a hefyd sut ni'n mynd i wneud penderfyniadau, sut ni'n gallu canghennu a penderfynu os ni eisiau gwneud rhyw fath o cod neu ddim. Felly, y cyfrwyddyd nesaf bydd angen chi gwybod yw go to neu branch always. Mae hwn jyst yn ffordd o canghennu. Chi'n gallu penderfynu os chi eisiau mynd nôl i rywle neu ne neidio i ryw rhan o'r cod. A'r um, mnemonic ar gyfer hwn yw bra, br a, a wedyn chi'n dyn yn rhaid gyda newidyn. So un yw newidyn, just fel um, pan chi'n defnyddio adio a tynnu a storio a llwytho. Iawn, so y rhif, y digit flan o'r cod yw 6, sydd yn golygu um, i y branch always. A beth mae hon yn, yn neud, mae'n newid y rhifydd y rhaglen i'r lleoliad cof ych chi'n rhoi mewn. Okay, gallwch chi roi rhif mewn, 0, 0, a byddai'n neud yn ôl i'r llinell gyntaf, sef llinell 0, neu gallwch chi roi enw newid yn mewn, a chi'n gallu labelu llinellau o cod i dweud pa llinell chi eisiau mynd nôl i, neu mynd ymlaen i. Iawn, a wedyn ar ôl y llwylo cof cael ei leitho i ffrifedd y rhaglen, mae fe'n gweithredu beth bynnag yw'r cod ar y llinell yna, neu yn y llwylo cof yna. Iawn, so cwbl o tasgau cyflym. So mae gen ni tasg dolenni. So, creu rhaglen sy'n caniatau i'r defnyddiwr fewn banu rhifau am gyfnod amhenodol, felly am byth, ac yn all banu pob rhif. So gawn ni agor LMC. So mae gyda ni Angen cael mewnbon i rifau amgalon amhymhodol. So just un mewnbon. Ydy'n gweud i storio nhw? Na. Mae jyst yn gweud bod yn rhoi nhw allan yn syth. Ond, ni ddim eisiau bod y rhaglen jyst yn gorffen nawr. Ni eisiau wneud e tro ar ôl tro am byth. Felly yn lle defnyddio halt, Beth mae wir angen i'n ddylio fan hyn yw bra. Ond ni'n gorfod gweud wrtho pa llinell ni eisiau mynd nôl i. Felly beth chi'n gallu wneud cyn y cyfarwyddiad ar unrhyw llinell, so yr un gyda mewn fan hyn, imp, cyn hwn fi'n gallu rhoi gair neu rhywbeth o label. Okay, fi wedi gael ein dechrau ar dechrau cod yw e. So, cofio meddwl am rhyw fath o enw um, synhwyrol sydd yn gwneud synwyr. A wedyn, fi'n gweud fi eisiau chi mynd nôl i'r llinell sydd gyda'r label dechrau. So byddai'n cymryd mewnbwn, rhoi allbwn, a wedyn pob tro mae'n mynd i neidio nôl i'r llinell cyntaf, a wedyn ni wedi creu dolen, ni wedi creu loop. Gan i profi bod yn gweithio. Wedi crynhoi, rhedeg y rhaglen, yn gofyn am fewnbwn. Fi drwy dau i mewn, ond mae fe'n allbon i dau. A mae wedi mynd nôl i'r dechrau. A chi'n gweld hwn, wrth ni'n mynd drwy, mae'n cael ei hyn. Mae'n gweld, oce, okay, fi gallu mynd nôl i box 0, a mae'n neud i'r nôl. A mae'n mynd fel cychrediad trwy um, y tri peth yma, y tri cyrodyddiad. Pimp. A sbynnu pimp. Mae'n neidio nôl. Ac yn y blaen. So dyna diwedd y rhaglen na. Dasg 2. Creu rhaglen sy'n caniatau i'r defnyddiwr fewn bynnu rhifau am gyfnod amhenodol ac yn allbynnu'r cyfanswm ar ôl pob rhif. Felly beth mae hwn yn golygu yw, os fi'n rhoi rhif i mewn, gweud bod fi'n rhoi 3 i mewn, mae fe'n allbynnu 3. Wedyn fi'n rhoi 5 i mewn, mae fe'n allbynnu cyfanswm hyd yn hyn, so mae'n allbynnu 3 adio 5, sef 8. Wedyn fi'n rhoi 2 i mewn, a mae'n allbynnu 10, ac yn y blaen. So mae'n cadw cyfanswm wrth i ni'n rhedeg trwy'r rhaglen. Felly, dwi ddim yn anhebygol iawn, uh, sorry, ddim yn, uh, ddim yn gwahanol iawn i'r rhaglen yma, ond mae'n rhaid i ni cadw trac o cyfanswm. Felly, mae'n rhaid i ni cael newidyn. So fi'n cymryd mewnbwn, a beth fi'n mynd i'n neud yw adio cyfanswm iddo fe. Nawr, ar y ddechrau, bydd y cyfanswm yn 0. Fi'n gofyn uh, diffinio fe. So fi'n cymryd mewn byn. So gweud bod fi wedi rhoi 3 mewn. Fi'n adio'r cyfanswm iddo fe. Falle bod yn 0 ar y dechrau. So 3 0, 3. A fi'n rhoi mas 3. Ond, ar gyfer y tro nesaf, Mae angen i'r cyfanswm wedi newid. Dwi ddim yn zero bob tro. Rhaid ni newid e. Felly, beth ni'n gyfer wneud yw unwaith ni adio y cyfanswm i beth sydd yn y croniadur yn barod, y mewnbwn, wedyn ni'n storio hwnna yn y cyfanswm hefyd. Felly mae'n diweddaru a pob tro ni jyst yn adio y cyfanswm at y mewnbwn ac yn storio fe ac yn y blaen. Felly, os ni'n rhedeg y rhaglen, rhowch fewn bwnt, so 5. Okay, mae wedi allbynnu 5, a chi'n gweld bod cyfanswm wedi storio mewn fan hyn, yn box 5.

Dyna ni. Felly, tasg arall wedi wneud. Um, mae'n digon hawdd i dynyddio dolen um, branch always yn LMC. Pryd mae'n dod yn fwy um, cymleth yw pan chi'n dynyddio branch if zero. So, um, beth ni'n galw? Conditional branching yn Saesneg ac yn Gymraeg. Uh, canghenni a model. Felly, a gyfer branch if zero, b r z yw'r mnemonig, brwdd. A chi'n dilyn hwn gyda newid yn eto i gweud pa llinell chi eisiau neidio i. A beth mae hwnna'n neud? Yw mae'n diweddaru rhywedd y rhaglun i'r lleoliad cof chi wedi enwi os mae'r gwerth yn y croniadur yn hafal i 0. So mae fe ond yn neidio i lle chi eisiau fe mynd os mae beth sydd yn y croniadur yn hafal i 0. Okay. A mae opsiwn arall hefyd, So hwn yw branch if zero or positive. So but or but yw'r mnemonic. A mae hwn yn neud yr un peth, mae'n neidio i'r lleoliad chi di enwi, dim ond os beth sydd yn y croniadur yn 0 neu yn positif. Iawn, so fel hwn, chi'n gallu gwirio os yw um, gwerth yn y croniadur yn positif neu'n negatif, a wedyn gwneud rhywbeth, gwneud penderfyniad yn seiliedig ar hynny. A mae hwn yn gadael i ni cymharu gwerthoedd yn LMC. So, does dim ffordd, ti'n methu defnyddio if statement yn LMC, dwi ddim yn bodoli. Yr unig ffordd i ganghennu yw beth ni'n gallu gwneud yw tynnu un rif o'r llall a wedyn canghennu yn seiliedig ar y canlyniad yna. Okay. So mae'r rhaglen yma yn cymharu dwy rif. Mae'n cymharu rif 2 a rif 5. Felly mae yna, mae yna gwerthoedd penodol fan hyn, ond mae'r rhaglen yma yn gweithio'n well pan ych chi'n meddwl am rhif 1 a rhif 2. Chi ddim yn gwybod pa rhif yn union, mae'n dibynnu ar beth mae'r mewn, mewnbwn o'r defnyddiwr yn. Ond sut mae hwn yn gweithio yw, ni'n llwytho 2, okay, so 2 yw'r rhif, wedi enw yn 2 yn hyn, fi'n tynnu 5, a fi'n gwirio'r ateb. So 2 tan i 5, a wedyn ni'n gweud, oce, okay, os mae hwn yn positif, fi'n mynd i neidio lawr i y llinell nid i labelu fel output to. So fi'n neidio lawr i fan hyn. Nawr, yn y, can, yn y um, achos hwn, mae 2 ddim yn fwy na 5. So bydd yr ateb yn negatif, nid yn positif. So beth sydd yn digwydd wedyn yw dyw e ddim yn neidio, mae fe'n anwybyddu y llinellau yma, a mae eisiau'n symud ymlaen i'r um, cyfarwyddiad nesaf. So felly bydd yn llwyth o pimp allban i fe a gorffen y rhaglen, a bydd e byth yn neud hwn. Felly, mae rhaglen yma yn gweithio mas pa rif yw'r un fwyaf. Oherwydd mae fe'n 2 a 5, mae'n gweithio mas bod 5 i'r fwyaf, a mae'n allban i fe. Ond, dychmygwch bod 2, actually, mae fe'n fwy na 5. Dwi e ddim, ond dychmygwch bod e yn. Beth bydd yn digwydd wedyn? Wel, os mae 2 yn fwy na 5, pan fi'n tynnu 5 i ffwrdd o 2, bydd e'n positif, er mae 2 yw'r rhif fwyaf. Felly, mae hwn yn wir, bydd y canlyniad yn wir, yn positif. Felly, fi'n mynd i neidio lawr, fi'n mynd i os osgoi rhain, am nhw byddu nhw, neidio lawr i'r llyll yma, lle fi'n llwytho ar rif 2, a wedyn fi'n allban i fe a gorffen y rhaglen. So mae'r rhaglen hwn yn gallu cymharu dwy rif, a mae'n gallu gweud pa un o'r fwyaf a allban i fe. Iawn. Felly, beth ni'n mynd i trio wneud nawr yw creu rhaglen sy'n caniatau y defnyddiwr fewnbon i dau rhif ac allbon i'r rhif lleiaf. So, cyfer yn mynd i'r tasg diwethaf. So, pan chi'n ceisio wneud hwn, falle bydd edrych ar y raglen yma yn helpu chi. Ond tro yma, yn lle allbon ni y rif fwyaf, ni eisiau allbon ni y rif lleiaf. Okay. Ceisiwch wneud y tasgau yma, gosgi pause, a wedyn dewch nôl a wedyn dangos chi sut i wneud e. OK. So gen i gael gwaed o hwn. A ni eisiau creu rhaglen sy'n caniatau i'r defnyddiwr fewn bunny dau rif ac all bunny'r rhif lleiaf. A mae awgrym fan hyn, os newch chi A tynnu B, a bod y nifer yn bositif, yna mae A yn fwy na B. Okay. Felly, gawn ni ddechrau drwy cymryd dwy mewnbwn a storio nhw fel rhif 1 a hefyd storio rhif 2 a gallu rhoi rhif 1 dat yn barod rhif 2 dat cadw lawr fan hyn a does dim Rhaid i fi roi gwerthoedd iddyn nhw, oherwydd fi'n cael nhw o'r mewnbwn, o'r defnyddiwr. Nawr, beth fi eisiau gwneud yw cymharu y rifau. Gallai fi llwytho rif un a, a tynnu um, rhif 2, ond oherwydd mae rhif 2 yn barod o fewn y croniadur, oherwydd dyna beth o'n i wedi cael mewnbwn o

A nawr, ni eisiau gweld beth yw'r ateb. So, ydy'r ateb yn positif neu yn negatif? So, fi'n rhoi branch if positive. But, but. A fi eisiau neidio i rywle. So, gan i meddwl beth yw'n mynd i enwi y llinell. So, os mae rhif 2, tan i rhif 1 yn positif, Mae hwn yn golygu bod rhif 2 yw'r mwyaf. Ond mae'r rhaglen yn gofyn i fi i allbanu y rhif lleiaf. Felly, fi eisiau allbanu rhif 1 yn yr achos hwn. So allbanu 1. Wedyn fi'n creu llinell rhywle. Rwy'n digon os lle. Allbanu 1 Lle fi'n llwytho rhif un. Allbynnu fe. A gorffen y rhaglen. So ni wedi gorffen y cangen na. Y cangen os mae hwn yn positif. Ond os mae fe'n negatif, beth bydd yn digwydd yw bydd anwybyddu yn naid a bydd yn symud ymlaen i'r cod nesaf. So rhwng y dwy peth yma, Ni'n gallu rhoi mewn yr achos, y, neu y cangen, beth ni'n neud os mae fe'n negatif. A ni'n neud y gwrthwyneb, ni'n allbanu rhyw dau. Felly fi jyst yn llwytho rhyw dau. A fi'n allbanu fe. A dyna ni. Felly, gan ni'n profi fe. Os fi'n rhoi deg i mewn,

So gwahaniaeth yw 5 a mae'n positif, felly bydd yn neidio lawr i all bod ni'n rhif 1. A dyna beth mae'n neud. Felly pan chi'n rhaglenni rhywbeth o hwn, a yr un beth mewn unrhyw iaith, os chi'n cael um, rhyw amod a cwpl o canghenni yn dod yn seiliedig ar y amod yna, chi eisiau profi bod pob cangen yn gweithio. Jyst yn gwneud siŵr bod y rhaglen yn gweithio fel chi eisiau. Iawn. Tasg 2, creu rhaglen sy'n caniatau i'r defnyddiwr fewn bunny dau rhif drwy ar ôl tro a gwirio a adyn nhw'n gyfartal. Peidiwch ag all bunny rhif oni bai ei bod yn gyfartal. Felly, fewn bunny dau rhif tro ar ôl tro. So, ni'n gwybod fod i angen wneud Hwn. Fewn bod ni'n ddau rif. A wedyn mi eisiau gwirio ydyn nhw'n gyfartal. Felly, os mae'r dau rif yn gyfartal, fi'n gallu cymharu nhw drwy drwy wneud un tan i'r llall a gweld os yw'r ateb yn 0. Os maen nhw'n gyfartal, maen nhw'r un rhif, felly bydd e'n 0 pob tro. Os maen nhw ddim yn gyfartal, bydd e'n unrhyw rhif arall. Felly, ni'n gallu rhoi mewn branch if 0. Okay. So canghenni os mae fe'n 0. A falle gallu wneud um, allboni. Oherwydd, os mae fe'n 0, ni'n allboni. Fi'n credu, can we just gwirio hwnna? Peidiwch ag allbynnu'r rhif oni bai bod yn gyfartal. Ie, yeah, so ni ond yn allbynnu fe os mae'r rhifau yn gyfartal. So allbynnu, so fi'n gofyn neidio lawr i rhyw llinell o'r enw allbynnu, lle fi yn... Wel, allbynnu. O, ddim yn gorffen y rhaglen. Os dyn ni ddim yn allbynnu, y peth nesaf dylwn ni'n neud yw neidio nôl i'r ddechrau. Ni eisiau neud hwnna pob tro. Dim amod. Unwaith ni'n gwneud hwn, os nad yw hwn yn wir, neu wneud yn ôl i'r dechrau. So ni angen rhoi dechrau, branch always i ddechrau, a wedyn labelu fe. Okay, a wedyn, os ni'n mynd i All, fan ni, ni dal eisiau mynd nôl i dechrau. Felly, fan hyn hefyd ni'n rhoi branch i dechrau. So ni'n cymryd y dau mewn bod a storio nhw. Actually, dim hyn yn oed. Oedd wedi gofyn ni storio nhw? Oherwydd dyn ni beth yn llwyddo, does dim angen storio. Os na. A, os. Nes i fod yn ei camgymeriad fan hyn. Felly, um, os fi jyst yn rhoi output fan hyn, unwaith fi'n neidio lawr, mae fe wastad yn mynd i um, rhoi allan 0. A reswm yw, Yr unig tro bydd hwn yn digwydd bod ni'n neidio lawr yw os mae beth sydd yn y croniadur yn 0. Felly os mae fe, mae fe jyst mynd i allbanu beth sydd yn y croniadur, sef 0 pob tro. Beth ni'n gorfod neud yw pan ni'n allbanu, ni'n gorfod llwytho un o'r rhifau, naill ai un neu dau. Rhaid ni'n rhoi rhif un am nawr. A wedyn Alban ni. Iawn, so os ni'n rhedeg hwn, dydy prwfod yn gweithio. Mae yna un llinell ni'n gallu cymryd mas hefyd. Felly, rhoi deg i mewn. Os fi'n rhoi tri i mewn, mae nhw ddim yn gyfartal, felly dylai fe ddim allbanu unrhyw beth, jyst mynd nôl i'r dechrau.

Nes i ail crynhoi y rhaglen? Pam dwi e heb allbani? Pimp. Yn i trial eto. Pimp. Ah. Dwi wedi anghofio rhoi tan i mewn. Ah. Dyna ni. Right. Tani rhif 1. Gobeithio bod chi wedi sylwi y camgymeriad cyn i fi wneud e. So, os nad chi'n tynnu yn rhywbeth, chi'n methu wir cymharu yn rhywbeth. Gyd o fi wneud oedd gweld ydy rhyw 2 yn 0, a dwi'n meddwl, wel, ni byth di roi 0 mewn, felly, 5. A 5. Dyna ni. Nawr mae'n allpa ni rhif. Ond, fel ni'n gweud yn gynharach, dos dim angen i ein llinell sef gan fy mod i ond yn llwytho rhif 1. Ww, oedd hwnna'n swn i chael. Um, does dim angen storio rhif 2. Fi beth yn defnyddio fe eto. Felly, ddylai hwn dal gweithio. Iawn, tri. Tri. A mynd i allbyn i tri. Os i'n rhoi dau. A pedwar i mewn. Dwi ddim yn allbyn i. Oce, okay, so nes i bach o gamgymeriad fanna. Ond wedi llwyddo i wneud y tasg yna. Tasg 3. Creu rhaglen sy'n cymryd mewnbynnau dro ar ôl tro ac yn eu hallbynnu dim ond os ydyn nhw'n zero. So mae hwn yn haws. Ni'n gofyn am mewnbwn. A wedyn ni'n jyst yn gwirio ydyn nhw'n zero. Os maen nhw, ni'n allpa ni. Os na, ni jyst yn mynd nôl i'r ddechrau. Felly, does dim hyd yn oed angen storio a llwytho unrhyw beth. Um, gyd sydd angen ni'n neud yw camu'r mewnbwn, gwirio ydy yn 0. Os ydy, ni'n allbynnu. Os na, ni'n mynd nôl i'r dechrau. Dechrau. A lawr fan hyn, chi'n gwneud all bunny. Chi'n just rhoi out. A wedyn, ni'n am adrodd, so ni'n mynd nôl i'r dechrau. Ond dyna fe. O'n i'n swnio'n hyderus fanna, so gan i'n profi bod hyn yn gweithio. So, os mae fe'n 3, bydd e ddim yn allbyn unrhyw beth. Mae fe ond yn neud e os fi'n rhoi 0 i mewn. Mae'n allbyn i 0. So, pob tro, Rhaid 0, bydd yn allba ni. Ond unrhyw rif arall, dim byd. So tasg braidd yn haws. A wedyn, yn debyg i cwestiwn 3, creuwch rhaglen sy'n allbynnu popeth heblaw am 0. So ni ond yn allbynnu os mae fe ddim yn 0. Felly ni'n gorfod wneud rhesymeg ffordd all rownd. Felly, pan fi'n cymryd mewn bwn, fi'n gwirio ydy yn 0. Os ydy yn 0, fi jyst yn mynd nôl i'r dechrau. So, dechrau. Os nad yw yn 0, wedyn, so llinell nesaf dyle fod Out. Her fi'n rhoi e allan os nad yw'n 0, a wedyn fi'n mynd ôl i dechrau. Felly, dyna gyd sydd angen. Cymryd mewnbwn. Gwirio ydy yn 0. Os mae fe 0, jyst mynd ôl i dechrau. Ni ddim yn gwneud unrhyw beth arall. Os mae fe ddim yn 0, ni'n allbanu fe, a wedyn ni'n mynd ôl i'r dechrau. Zero. Dim byd. Okay. So rhoi 5. Mae 5 yn dod allan. 10. Fi'n rhoi minus 30. O. Beth gwyddo fel O, chi'n methu cael rhifau negatif mewn hyn? O, okay. Yn yr un go iawn, chi yn gallu cael rhifau negatif. Okay. Dyna ni. Wedi gorffen y tasg na. Ac nawr y tasg her. Nawr nes i ceisio recordio'r fideo yma ddo. A nath ei cymryd tair gwaith i fi cael hwn yn iawn. A fi heb edrych arno fe eto heddiw, felly efallai bod rhaid i fi uh, golygu y fideo ychydig i cael hwn yn iawn tro cyntaf. Ond gawn ni weld, gobeithio bod e'n mynd yn iawn. Felly, fi eisiau creu rhaglen sydd yn gallu lliosi dau rhif. Nawr, yn iaith gydosod, does dim, neu hyn oed, yn um, LMC, does dim cyfarwyddiad lliosi i gael. Felly mae rhaid ni wneud e mewn ffordd wahanol. A gallwn ni meddwl yn gyntaf am beth yw lliosi. Os ni eisiau gwneud 10 lliosi gyda 5, beth ydyn ni wir yn gwneud fyna? Wel, beth mae hynny'n golygu? Mae gen i 5 set o ddeg. Okay? So mae gen i deg, so mi'n adio deg pedwar gwaith iddo fe. Un, dau, tri, o, oh, hang on. A dyna beth sy'n rhoi 50 i ni. A dyna'r fath o resymeg rhaid ni'n defnyddio er mwyn gallu lliosi yn LMC. So dwi'n mynd i roi hwn o lawr y gweilod jyst i cadw fe fanna am nawr. A dyna beth rhaid ni'n meddwl amdano. Okay? A beth dwi'n mynd i'n neud yw fi'n mynd i gorfod adio sawl gwaith a ail adrodd y proses o adio. So mae gen i un greiddiol, deg, wedyn mae'n gorfod adio deg, wedyn adio deg, wedyn adio deg ac yn y blaen. A pob tro fi'n neud hwn, mae'r ail rhif, fi'n mynd i ddefnyddio fe i cyfri lawr i 0. Oherwydd mae'r rhif 0 yn dda yn iaith gyd-osod, ni'n gallu defnyddio fe er mwyn canghennu i rywle arall. So beth fi'n goffa wneud yw'r ail rif, fi'n mynd i cymryd un i ffwrdd ar y dechrau, so byddai'n pedwar. A wedyn, pob tro fi'n adio, fi'n cymryd un i ffwrdd. So mae fe'n 4. Fi'n cymryd un i ffwrdd. A fi wedi adio deg, so mae'n gen i 20. Felly mae angen i fi wneud y tair gwaith yn fwy. So fi'n cymryd un i ffwrdd, adio deg. Felly mae, mae fe'n 2 sydd ar ôl. Ac unwaith mae hwn wedi cyfri lawr i 0, Wedyn fi'n stopio adio. A fi'n gallu allbanu. Felly dyna'r proses. Nawr, ydw i'n gallu gwneud hwn heb gwneud camgymeriad? Mae hwnna'n, wel, rhywbeth anodd a gan i weld. Felly, yn gyntaf, mae'n rhaid i mi cael y dwy mewnbwn o'r defnyddiwr. So, imp, store, rhif 1, imp, store, rhif 2. So mae gen i'r dwy rhif. Wedyn, fi'n gofyn dechrau lliosi. So y proses o lliosi. So fi'n mynd i galw y llinell yma yn lliosi, so fi'n gallu dod nôl i fe. Fi'n gwybod mae'n rhaid i fi ailadrodd y proses, felly fi'n mynd i dod nôl i'r cyfarwyddiad yma. A beth fi'n gwneud gyntaf, os chi'n cofio, oherwydd ni'n adio fe pedro gwaith at yr un greiddiol, Fi'n mynd i cymryd un i ffwrdd yn barod o'r pimp yma. So mae'n rhaid i fi llwytho yr ail rhif, rhif 2, cymryd un i ffwrdd. Nawr, i wneud hwn, i cymryd un i ffwrdd, mae'n rhaid i ni creu newidyn So mi gafyn un. Dat. A fi'n mynd i roi gwerth cychwynnol o un iddo fe. Okay. Wedyn beth ni'n gallu gwneud yw wneud sub 1. So, o ran sut ni'n mynd i rhoi ateb ar y diwedd hefyd, mae'n rhaid fi cael rhyw fath o allbwn. Iawn. So chi'n cofio fi'n gweud, mae'n rhaid fi cael rhif greiddiol. So, gwerth greiddiol. Beth ni'n gallu gwneud yw cael copi arall o rhif 1. So, ni'n storio fe fel um, ateb. Nawr, ar ddechrau, dwi e ddim yn ateb, ond ni'n ni bod yn adio at yr ateb y holl ffordd trwy'r rhaglen, unwaith ni wedi gorffen adio ato fe, Wedyn, fi'n allbani'r ateb. Okay. So, fi wedi llwytho rhif 2, fi wedi cymryd un i ffwrdd. A fan hyn, fi eisiau gwirio, ydy fi wedi cyrraedd 0 eto? Unwaith mae'r rhif hwn wedi cyrraedd 0, fi eisiau neidio i allbani. Fi ddim eisiau adio un arall, neu bydd gormod, byddai ad, wedi adio un gormod. Felly, fi eisiau gwirio Ydy hwn wedi cyfri lawr o 5 lawr i 0 eto? Os mae fe, ni'n mynd i newid neidio lawr i aspa ni. So, gan i neidio lawr i fan hyn. Aspa ni. Lle beth ni'n neud yw llwytho rateb. A wedyn, aspa ni fe. a gorffen y rhaglen. Ond, os ni ddim wedi cyrraedd, os ni ddim wedi gwneud y proses pum gwaith, wel beth yw'r proses ni'n gorfod gwneud? Beth ni'n adio? A beth ni'n gwneud yw ni'n llwytho uh, ateb. Wedyn, ni'n adio rhif 1 iddo fe. Ww. So ni'n adio copi arall o'r deg yma. A ni'n mynd i ail adrodd y proses yma. Unwaith ni'n gwneud hwn, mae rhaid ni storio fe fel yr ateb. Okay. A dyna un peth nes i'n hoffi wneud fan hyn hefyd. Unwaith fi'n cymryd un i ffwrdd, er mwyn i'n siŵr bod y tro nesaf, fe ddim yn dechrau nôl ar y pimp eto. Fi'n storio fe. So fi'n ysgrifennu dros y rhif greiddiol, neu gwerth rhif 2 greiddiol. Jyst i'n neud siŵr bod yn diweddaru. Mae'n cyfri lawr pob tro. Ddim yn mynd o 5 i 4, a wedyn tro nesaf o 5 i 4, ac yn y blaen am byth. Felly, fi'n gobeithio nawr bod hwn yn gywir, ond siwr o fod bod wedi anghofio wneud rhywbeth. Mae cwpl o llinellau mae'n fi ychwanegu, so rhif 1, dat, rhif 2, dat, ac ateb, dat. O, na mae'n fi cael gwared o'r mas fi bod yn wneud. Felly, Gawn ni weld, ydy hwn yn gywir? O, oh, mae un peth wedi anghofio roi mewn. Unwaith fi wedi wneud adio, fi ddim eisiau allbynnu'r ateb pob tro o wedyn gorffen. Mae rhaid i fi wneud yn ôl i lle o'n i'n dechrau lleosi. So, o dim dolen da fi, o dim loop, bydd e byth di gweithio fel hwnna. Felly, gan ni redeg y rhaglen. Dwi'n ei llosi deg gyda 5. A gobeithio byddwch chi'n gweld y rifau yn dod lan fan hyn. So mae 20, mae 30, a chi'n gweld y ail rif yn cyfri lawr o 5 lawr i 0. 50, mae wedi cael 0, so ni'n stopio, a ni'n all bod ni 50. Ni'n ceisio rhif arall. Tri lliosiau pedwar. Gweld, mae tri yn cyfu lan. So ni'n mynd i tabl tri. A mae'r pedwar yna yn cyfu lawr i zero. Dyna ni. So ni wedi gorffen y rhaglen. Nawr, mae hwn yn rhaglen anodd, a fel ni'n dweud, fi'n credu nes i trio fe tair gwaith ddo cyn i mi gael ein gywir. Ond lwcus nes i gael ein bron o bod yn gywir tro gyntaf fan hyn. A mae'n tasg her am reswm. A mae hwnna'n gobeithio dangos chi y rheswm pam mae gennym ni um, ieithoedd uwch lle chi'n gallu just wneud y rhif yn syth a mae cyfriadau yn wneud hwn dros chi. Ond mae fe'n werth cofio o dan y holl cod um, clyfar sydd gyda chi yn Python neu Java, mae rhaid i hwn cael ei cyfieithu mewn i iaith gydosod fel hwn, er mwyn i fe gallu cael ei cyfieithu mewn i um, binary i deuaidd. Felly, dyma pan mae'n werth gwybod sut mae cyfriadur a sut mae iaith gydosod yn gweithio. Okay. So gobeithio chi wedi llwyddo i wneud rhan fwyaf o'r rhaglen i na. Sa'n dysgol i unrhyw'n gallu wneud y, um, un lliosi heb help. Mae un fideo arall um, I gael, a bydd hwn ar sut ni'n gallu cymhwyso beth chi wedi dysgu mewn i pwnc arall, sef ni'n gallu creu um, patrymau rhifol byddwch chi'n fel arfer yn gweld mewn tycau mathemateg. Um, so gobeithio byddwch chi'n uh, dysgu bach yn fwy ac yn gwella sgiliau chi rhaglenni wrth trafod pwnc arall bydd yn helpu chi gyda tygau maths hefyd. Iawn, so diolch am oelio, byddai gweld chi yn y fideo nesaf.